Dwi'n ffan enfawr o Fizz, dim jyst y Nadolig ond trwy gydol y flwyddyn. Dwi fel arfer yn prynu Prosecco sy'n trendy iawn ond fan hyn mae 'da ni Arwel ein arbenigwr gwin a mae 'da fe dau Fizz gwahanol i ni drio. Reit, oes, ma' ma' Prosecco 'di ca'l 'i gyfle ŵan. Ocê. Ma' ma'n amsar trio wbath gwahanol. Good. A ŵan bo' ni'n dod at y Nadolig dwi me'wl bod o'n bwysig bo' ni'n dangos i ddechra ni wbath o Gymru. Dwi'n barod i i drio rwbeth gwahanol hefyd. Ti'n siŵr ŵan? Ie, dwi yn. Reit, cynta' 'dan ni'n mynd am ydi o Gwmllan Whitecastle lawr yn Monmouth. Iawn. A mae o 'di ca'l 'neud yr un dull â champagne. Oce. A ti'n sôn prif champagne hefyd i ryw radde... Iawn. ...jyst dros yr ugian punt. Wel 'Dolig ch'mod smasho chi allan.
Ond ma' ma'n neis dangos bod tipyn bach gwahanol dwi meddwl. A ma'n neis gallu ca'l rwbeth o Gymru sydd o safon. O t'mo' ma' ma'r safon yn Brydain i gyd a bo' yn onest efo chdi dros y blynyddoedd dwytha. wedi cynyddu. T'mo' ma' ma' n'w i fyny yn y top 'na a ma' gynnoch chdi gymaint o's 'na braidd i fi wiog. Ma' ma' gynnon ni cymaint rhwng ni a n'w. So White Castle dau granwyn sy'n mynd i fewn fo. Yy Phoenix a Sauvor Blanc. So mynd i weld ma' 'na digon o liw yno fo. A ma' ma'r blas yn debyg iawn be' sa chdi'n disgwl o champagne mae o reit biscuity reit tasty. Neis. Ond mae'n ffres, mae dipyn bach mwy sych. Ie, dyw e ddim, mae fe'n ysgafn neis, dyw e ddim yn trwm. Allwn i yfed cwpl o wydre o hwn, fi'n credu. Ie, a, a mae'r blas fel ti'n cael yr elderflower, ti'n cael y gooseberries a bob dim dod allan ohono fo. Os ffordd arbennig ddylswn i fod yn blasu gwinoedd i cael yr ore allan, neu? Oes, oes, ti, ti'n neud o mewn camau i ryw raddau. Ti'n, Iawn. ti'n defnyddio'r synhwyrau i gyd. Oce. Yym, yn amlwg, hefo gwin pefriog, y bubbles dod allan ohono fo, hyd yn oed rhoi syniad o safon y gwin. Ie. Yr arogl wedyn, yn mynd i ddeud gymaint da chdi. So just cael yr aer i gysylltu hefo'r gwin. A wedyn unwaith mae yn y geg, a dwi isio chdi drio hyn unwaith i mi. Pan mae yn y geg cyn i chdi lyncu fo, tria sugno aer dros dy gwin. Oce. Mae'n gallu bod yn flêr, ond dyna pam da ni'n neud efo'r gwin gwyn hytrach na gwin coch. Iawn, oce, good.
Wel, dwi efo ffedog mlaen. Reit. Oce, okay, to be, oedd e'n blasu'n wahanol. Yndi, a dyna sy'n neis amdano fo, mae mwy ffres na wbeth fel champagne, mm. achos mae gynnoch chdi'r acidity, mae'n aipyn bach fwy o bite iddo fo i ryw raddau. Lovely. So, hwnna di'r cynta. Iawn. A wedyn, a ni'n mlaen o hwnna i Ffrainc. So, beth sgynnon ni wan? Cremant de Jura. Iawn. Wan, os nad yw'n dod o ardal champagne yn Ffrainc, gan nhw ddim galw yn yeah. champagne. Ok so ma rei gora wedyn yn ca'l eu clasio fel cremant. A ma mae o ma'r dull union yr un peth so ma'n debyg iawn i champagne t'mo' ma' gynnoch chdi ddau stage o ffyrmenteiddio yr ail stage yn y botel. Ma' 'na dim ond rei granwyn sy'n ca'l mynd i fewn, union fel champagne gin ti dri granwyn gwanol sy'n champagne. Ond wedyn yw hwn yn yn rhatach mewn pris i gymharu â champagne neu oedd tua'r un peth? Gwerth am arian ma' hyn yn arbennig. Gwerth am arian. T'mo'? Arfer.
Mi, mi gostith botel o'n chydig dros saith bunt i chdi. Felly oh, rhyw ario deg, pymthag punt, ond... Ond mae'r ma safon sydd allan o hyn yn arbennig am y pris, dwi'n meddwl. Botel neis.
Mae'r ma botel yn lyflu. Mm.
Oh. Na ni. Ardderchog. Ces, awn ni am y...
Mae hwnna yn syth yn o leiach mewn lliw i gymharu. Dwi ddim mor felyn.
Na, mae, mae o lot ysgafnach. Ond dyn o ran y blas sy'n cael bethau... Sa, sa chdi'n mynd disgwyl gael i ryw radda. Ti'n cael lemon, ti'n cael afal. Mae yna bethau reit ffres yn fo. Mae'r un o Gymru'n lyflu. Fi'n meddwl bod well da fi'r un yna. Mae fe'n